Ehe. dokodela xirinda va ku i muapostola Hi swona. Hey, maxava Ehe. kusuka kwala Potter's House Worship Center Gandlanani Full Gospel Church of God in Southern Africa na Mninginisi Full Gospel Church of God in Southern Africa Ehe. a block 3 A block three ka Mninginisi. ka Mninginisi ka Mninginisiwa Ku ningini kwini sweswi? ka hey, ka Sweswi Mninginisi Va yingiriserile sweswi. va yingiserini ka Mninginisi Ka nyika ko ku le ku nyike ko ko loko za ku ningini ku dzudzeka leswi nga lavekiki ku sala leswi lavekaka leswi nga lavekiki swa dzudzeka ku sala leswi lavekaka ku sala leswi lavekaka ntsena aha hayi i sweswo mapostola wa mina ni kha ni ku ri eka siku leri ra namuntlha madyambu yo saseka Eh nhlokomhaka ya hina eka ku yini mapostola? Eh nhlokomhaka ya hina hi la ku ya vulavula hi ku xanisa. e ku xanisa ya ku xanisa kumbe rigombo oh ku xanisa kumbe rigombo eh ku hlupha ya to persecute persecute ya oh. ma yi vona persecution eh, xilungu xa nandziha ku xanisa van'wanyana ku opressa ku tshikelela eh mi kuma ku munhu un'wana a nga ha titwi kahle ku nga va ku ri oh. tirhweni kaya aha mi yi vule kahle n'wina yeleyo yi kumeka kun'wana na kun'wanyani ene yi le ku karhateni ngopfu yi le ku karhateni byi lweni emakaya emintirhweni eswikolweni na le tikerekeni kweku khongeriwaka xikwembu nakona yi kona e mi nyika munhu pulupita ku ni ta va kuma namuntlha se hi la ku a hi hlayeni ka buku leyiwani hi ta kota ku famba hansi ka yona buku ya vakorinto va vumbirhi chapter eleven

ku ba kun'wana ni kun'wana ku ri hi mikhavi ya 39. Ndzi biwile kanharhu hi tinhonga, ndzi khandliwa kan'we hi maribye. Se hi lava ku yi teka ku suka kwala. Va ta yi hetisa ya rhelela yi ya na le mahlweni le. Mara ho lava ku teka mhaka leyiwani muapostola Pawulo a yi vula tanihi vumbhoni. A vula mhaka ya leswaku ndzi biwile kantlhanu hi Vayuda. ene Vayuda lava i Vayuda va ka vona, u biwa hi Vayuda va ka vona katlhanu. Se loko va n'wi ba Vayuda lava, yi ri ku ba kun'wana ni kun'wanyana a ku ri ni mikhavi ya 39. Swi vula ku loko ku ri ku u biwe katlhanu, a ri na mipfembeti ya 195 emirini wa yena. 195 wa mipfembeti. Ma yi twa mhaka leyi? Zhi. zhi Hey. Ha. ene twanani mhaka yo chavisa dokodela Eh. va yi endlela mfundhisi mhaka leyi Ku biwa mfundhisi. ku biwa mfundhisi se loko u nga ri mfundhisi se swa nyanya musi Eish. loko va za va ba mfundhisi hi ndlela leyi A xanisiwa hi ndlela a leyi. xanisiwa hi ndlela leyi Eh. a ku a swi helelangi kwalaho ndzi biwile kanharhu hi tinhonga a hlangana na ntlawa wa vanhu va ku tinhonga tinhonga hinkwato madinhonga a biwa hi tinhonga a nga dyohanga nchumu u biwe ko fika ka nharhu hi tinhonga mm. ivi a ka a hlangana na mitlawa yi n'wi ba hi tinhonga a tlhela ku ndzi khandliwe kan'we hi maribye la xiyimo a xi tikini a ri a antiyok va n'wi khandla hi maribye loko va n'wi tshika a va anakanya leswaku u file mm. e a va hleketa ingaku ha ka ha ri hava munhu mara loko vazalwana va n'wi rhendzela va endla xikhongelo a pfuka nandza wa Xikwembu, mm. vutomi byi ya mahlweni. Se swi n'wi fikisi kwihi swilo leswi na? Se ha ha ri kwalaho muapostola mm -hmm. ni dyondza ku ri munhu loko a hanya evuton'wini a hanya evuton'wini a tshami a kha a rhenderiwa hi vazalwanakulobye I xihundla lexi i revelation leyi i hlavutelo a rhenderiwe swi vula ku mi vula yini dokodela kwalano munhu u fane a endla vuvekisi ka lava a nge le kusuhi na vona hi ku hi vo va nga ta hatla e vakreste hi vo va nga ta hatla va ku tsutsuma hi vo va nga ta ku tsutsumela that's why va ku rhandzela va ku rhandzela u ta pfuka u ta pfuka hi ku a ni bibele yi ri u kona munhu a faku a ri karhi a hanya a va sirha ra le handle se ku munhu a nga fi a ka a hanya a rhenderiwe hi van'wana va vuyo na n'wi rhentela vazalwana muapostola pawulo a pfuka a pfuka vutomi byi ya mahlweni a tirhela xikwembu Mm. se mara swilo leswi hinkwaswo hi yena a vulaka ku phela a ku um ndzi biwile katlhanu hi tinhonga u Ndzi- vula hi Eh, yexe u vula hi yexe a ku ndzi khandliwa kan'we hi maribye Mm. hi yena a vulaka a ku ndzi biwile katlhanu hi vayuda hi yena a vulaka ku ku ba kun'wana na kun'wanyana ku ri hi mikhavi ya thirty nine hi yena a vulaka hi yexe se loko a rhelela ka ka ka twenty eight u vula mhaka ya leswaku leswi swi endla leswaku ni tshikeleriwa siku na siku swilo leswi swi ni tshikelela siku na siku. se ntshikelelo wa nghena se ni loko a swi hleketa a ku mhaka leyi ya ni tshikelela ene naswona ya ni karhata amoyeni ha ha ri kwala ka ntshikelelo loko munhu o za a tshikeleleka a za a tshikeleleka amoyeni swi vula yini loko a za a tshikeleleka amoyeni swi vula ku u le ku tikeriweni munhu loyi ene and swi moya vula ku ri a nga ha nwa poison nkarhi wun'wana na wun'wana a ni moya hi yena munhu phela e se Eh. loko munhu a za a tshikelela mi nga tshikelela nyama ya a hi problem mara loko se swi za swi leswi swi tshikelela na moya moya wa se mi munhu lava ku teka vutomi bya mina Mm. e hi ku ku xanisa kona hi koxe xikongomelokulu i ku chaviseta ku munhu loyi a hanya a chuhile mm. naswona ku na makungu ya ku dlaya exikarhi a ku xaniseni na ku vavisa swi kona exikarhi se loko swi za swi xanisa moya a nga dya poison a nga tisunga a nga ti chela xiporweni xitimela xi sile a nga ti cukumeta ka mabridge lamakulukumba a ya wela hansi kumbe a ti fleteni kumbe a ti chela endzeni ka mati Kumbe ya- ya endzeni- rivubyi ri tele kumbe lwandle or damu kumbe la ku nga na tingwenya kwele ku nga na tingwenya ti n'wi dya hi ku moya wa yena wu tshikelelekile eh eh prophet Ya. a hi khenseni tikereke ya kereke yi le ku horiseni ka moya vanhu vo tala loko a ku nga ri kereke vo tala a hi fanele hi nga ha ri na vona hi ku kun'wana loko a swi hleketa swilo leswi u hleketa tinsimu leti a nga chumayeriwa tona hi mfundhisi ivi ti sungula ku n'wi khongotela nkarhi wun'wana a chika ri henhla ka a aha ma swona a kota ku pfuneka se swilo leswi swi n'wi tshikeleri ngopfu. muapostola Pawulo, se hi yihi mhaka leyi hi tisaka eka vayingiseri? A hi sukeni ka mhaka ya ku xanisana. Ku nga va makaya, eswikolweni, emintirhweni, etikerekeni, hi nga xanisani. Hi ku mhaka leyi yi anamile. Ha xanisana na hi ku gwarhana kumbe ku sandzana. Hi xivumbeko xa munhu u bihe ngopfu. u lehe ngopfu mi nga xi vona ku koma ka xona u kome ngopfu mi ni nga na tinhloko ti na tinhompfu eh, letikulu eh, eh, u ta wa nhompfu nga ku ximbitana ma swi vona hina va swimirhani leswitsongo ke ingaku vo dya va xitsongo ingaku yo mita darata ma swi vona se swa tshikelela e mi kuma ku wa sandziwa hi miri wa wena leswi u nga xiswona u kuma ku a na ha ti amukeli a na ha ti amukeli na loko ni ku ni famba na magoza a na ha ma hoxi kahle hi ku a ni ti amukeli mina hi nexe loko munhu o za a tsandzeka ku ti amukela evuton'wini a vutomi bya yena se byi byi vavisekile a hi languteni swilo leswi mapostola mi kombe kahle loko ma ha sungula mi ri swi humelela hinkwako swi humelela hinkwako a hi nga langutisa ku tindhawu leti swi humelelaka ka tona exikolweni swa humelela swi endliwa na hi mathicara. va tshikelela n'wana wa xikolo va ku bofu leri a wu voni u bofu a ka mets ma ha ri kwalaho u bofu e ni tsundzuka loko kulukumba un'wani e loyi a tshike xikolo okay hi ku gwariwa hi mathicara hi mathicara Eya va Ene kumeka mati- tivonani va Ene- gwara na yini Mm. ka vona ene mathicara ya vatswari ma vo loko va nghenele ka vona ene loko a ri laha xikolweni u lava ku cinca na xiyimo xa ka vona E- exactly mara va n'wi gwara hi le ka vona va n'wi gwari loyiwani wu vulaka loyi a za a tshika um ivi hi loko kulukumba loyi e mufana loyi a tshika a famba a tirha joni loko a tirha joni a fika a a a thoriwa ku dirayivha thekisi loko a kha a dirayivha thekisi a kha a veka mali a veka mali a veka mali a ku swi ni tsandza hi yini ku fana na loyi a nga na yini a a nga ni thola mina a nga ni thola ivi a za a ya xava xikorokoro xa thekisi . a sungula hi xikorokoro lexi a tirha a veka mali a tirha xi xi fa xi fa endleleni u ri a nga pfa a koka swi ku yini sweswiyani se business ri ya a kota ku a mahlweni xava xikorokoro xa vumbirhi Aha. a xa- mara hi ku kombisa xitori u hetele a va munhu loyi a nga na mathekisi lawa a ma fika vo 70 yo 70 a hundzuka millionaire Million yo loyi a chingheriwa na hi mathicara ivi exikolweni mathicara lawaya e a va n'wi chinghela a za a tshika xikolo mm. va ya va ya kombela donation loko va ri na mintirho a exikolweni xikolo ma tiva xikwembu ma ta xikwembu mani xikwembu va ya ka yena va kombela Ah, xikwembu xi na donation matimba mm. wanuna loyi ku za a vula swilo leswiwani hi ku se u tlhele a fika la a nga ponisiwa a nga ponisiwa a va mufundhisi lero mathicara a va chingele mfundhisi a tshika xikolo a va chingele mfundhisi a za a tshika xikolo mabindu a tshika xikolo kasi vo n'wi pfuna ivi xikwembu xi n'wi rholela xi n'wi rholela wa se ma yi twa mhaka leyi va kombela yini donation a ka yena hikuva na ntirho exikolweni se a hi byeleni vayingiseri va Mali FM ku munhu un'wana na un'wana u na nkoka u na nkoka loko ro xa ni kuma ni ri nexe exitantini ku ri hava munhu ni nga titwa njhani a hi ku ku a ku ku tlula vukunga ni ku kumbe ka malamula hi ku na vanhu ni ta ni kuma rinkini ku hava na munhu na wun'we na movha ku hava na movha ku yo paha ku hava munhu ni nga titwa njhani loko ro xa ni kuma ku ri hava munhu ku komba ku munhu u na nkoka. u pfuka ka wena u tiolola ku i u tiolola Eh. u tiolola u lava ku va makhelwani u kuma ku ku hava u munhu kuma ku makhelwani a nga kota u ya ka yima ka makhelwani lowa halawani u kuma ku hava munhu munhu u na koka munhu u U na nga nkoka. n'wu rhukani u nga n'wi u nga rhuketeli n'wu u nga n'wi xanisi xanisi u nga n'wu rhukani hi leswi a nga a nga xiswona xiswona ene ku na mhaka yin'wana ya yi ri ku na la xifumi na xisiwana swi Eh. hlanganaka kona e ku na la xifumi na swisiwana swi nga common kona all right i ku hikwavo vanhu lava va vumbiwile hi hosi xikwembu va hlangana kwalaho va hlangana kwalaho se why ni fanele ni kholela xivumbiwa lexi nga vumbiwa hi hosi xikwembu Mm, phela loko ni sola xivumbiwa lexi nga vumbiwa hi hosi xikwembu ni Eh. rhukana xikwembu hi ku munhu u vumbiwe hi Xikwembu ene loko xi heta xi te u sasekile a hi byeleni vayingiseliapostola ku ri va nga pfuki mm. va xanise makwerhu va nga pfuki va xanise makwerhu vana va xikolo ku ri mi nga pfuki mi xanisanile mi nga pfuki mi xanisanile xanisaku mm. ku ta u ya kombela ntirho wa ku tlilina ka yena mindzuku kumbe a ya thola vana va yena khampanini kumbe van'wana va ya va varhangeri va tikhampani i swona e Ku yo loyi a n'wi kholelaka swa endleka a pfuxa rixaka ra ka n'wina e se munhu a nga byeli un'wana u bihe yini a wu kahle u endlise ku yini munhu u vumbiwe hi hosi xikwembu u na nkoka hi yona mhaka a ku ni biwi ngopfu a ku ni biwi ngopfu ni xanisiwa hi majuda ma ka hina va ni ba ni biwa na hi tinhonga ni khandliwa na hi maribye se a ku swilo leswiya hinkwaswo swa ni tshikelela emoyeni ene swa ni xanisa ni xaniseka masiku hinkwawo loko ni swi tsundzuka. loko ni tsundzuka leswi a ku loko ni tsundzuka mhaka leyi ya ni xanisa hi mhaka ya ku ni hleketa na vamakwerhu lava nge le tikerekeni ku swi vula ku na vona swi le ku va humeleleni leswi humelelaka mina leswi humelelaka mina se a hi langute eswikolweni na mm, e e e hi tlhela hi languta hi tlhelo ra mathicara hi langusana le tiyunivhesiti swikolo na tikholeji nakambe hi tlhelo ra vana aha se humelela